Wel, croeso i sgwrs lenyddol, llenyddol ar ddwy lefel hefyd a deud y gwir. Dylan ni orwerth ydw i a fi sy'n wneud yr holi, ond y dyn sy'n yn fod yn wneud yr ateb ydy Daniel Davies, sef awdur cyfrol newydd Ceiliog Dandi, ond o'n dilyn cyfres o nofelau mae o wedi sgwennu ac wedi ennill Gwobr Daniel Owen hefyd. Um, ond dyma i ddiwedd ar efo ceilio dandi, a fel mae'r clawr yn dangos, mae'n e, mae ymwneud â'r canol oesoedd. A dweud y gwir, mae'n ymwneud â'r dyn sy'n cael ei alw'n fardd mwyaf Cymru, un o feirdd mwyaf Ewrop, meddyn nhw, Dafydd ap Gwilym. Wan ta, Daniel, dydy nofel ddigri ydy hon, nofel ysgafn, dydy nofel ddigri a Dafydd ap Gwilym ddim yn mynd efo'i gilydd fel arfer. Felly, sut ddigwyddodd hynna?
Dwi ddim yn cytuno ti fanna mewn ffordd, achos yy t- os ti os ti'n edrych ar ar ei gerddi e, yym, yn enwedig falle t'mod, galli di galli di disgrifio Trafferth yn y ger- Trafferth mewn tafarn, fel y ffas gynta yn Gymrag mewn ffordd ynde, t'mod gyda'r holl yy bethe fe'n digwydd yn y dafarn y noson honno. A m- ma' 'na elfen dwys i Dafydd ap Gwilym wrth gwrs, ond hefyd ma' 'na elfen yn yn yn gomig yn perthyn i i rei o'r cerddi hefyd ynde? Yym. Ond y dechreuwyd, mewn ffordd, n- nes i ysgrifennu gyfrol yn yr arwyr dwy flynedd nôl, a wedyn oedd, oedd gen i stori am Dafydd ap Gwilym yn honno, a wrth wneud yr ymchwil yn ysgrifennu'r uh, stori na, o'n i'n o'n i'n meddwl mae ma, ma dipyn o ddeunydd fan hyn i, i, i bari yn y, yn y cyfnod hynny, ti'n meddwl, 1340 e, ti'n A, um, a fyna oedd y dechreuwyd mewn ffordd wedyn, ti'n meddwl. Um, um, sef A'r cysyniad mewn ffordd yw'r yw'r conceit mewn ffordd yw'r ffaith yw bod Dafydd ap Gwilym mae'n bardd wych yn de, ond ond ond ond yn y gyfrol hon, dyw e ddim yn fardd dda iawn. A wedyn um, taw ei was Will ei facw i ffyddlon sydd yw'r yw'r yw'r yw'r boi gyda'r talent mewn ffordd. a mae'n dal yn dechreu bwyd, i, i, i, i cael y tensiwn rhwng y, y ddoi gymeriad na mewn ffordd off yn ni wedyn mewn ffordd. Dwi'n meddwl, na'r na, na, na bwyd ar llawn fod e. Oedd, ia, oedd na rhyw funud, ti'n meddwl, pan, pan, pan feddyliais di, a ia, dyna'r ffordd i wneud o.
Ie, yeah, fi wastad wedi bod yn fan o, o nofeled picaresque, ti'n bod, o nofeled sydd ati gyda un a ddau, un, un, un, un ohonynt yn, tywod, yn, yn, yn breuddwydwr a wedyn y llall yn fwy cyfrwys mewn ffordd, fatha Don Quixote a Sancho Panza, mae dati Tom Jones a wedyn Partridge a wedyn mae dati um, Pickwick a Sam Weller a wedyn... So, mae hwnna'n mynd, mae hwnna'n llinach sy'n mynd trwy llenyddiaeth um, uh, Ewrop a, Sis, a Lloegr mewn ffordd hefyd, a wedyn, a, a sitcoms mewn ffordd, tywod, fel Golden Simpson yn ei gyda Tony Hancock a Sid James mewn ffordd, a wedyn, da, un o'r um, Step Donson i ryw raddau yn, yn, yn, yn defnyddio y perthynas na ble mae un yn yn, yn uchel ail yn bron y bod, e, fel mae David yn gwylio yn uchelwr, mae fe'n gyfoethog, a wedyn y, um, y gwas wedyn yn gyffo bod yn fwy cyfrwys i, i gynnal ei hun mewn ffordd. So fyna oedd y dechreu bwyd. A ffaith, fi'n byw yn ardal, fi'n byw rhywbeth milltir anner o Brogynnin, o Frogynnin, le cafodd um, David o Gwilym ei, ei fagu. So fi'n ymwybodol o'r, or ardal, y bod tirwedd ddim wedi newid sy'n un meddwl dros y 700 mlynedd diwetha. A wrth cerdded mynyddoedd ar dyna, felly dath y syniad na hefyd, a wedyn dyna'n dechrau lyguro mewn ffordd, yn dros gyfnod amser hefyd mewn ffordd, tywod. A, a wedyn dechrau darllen mwy am ei fywyd e a'i farddoniaeth e, wrth gwrs. Ia, ac o'n i'n gweld yn rwle dy fod ti wedi darllen bob un o'r cywydde cyn mynd ati i sgwennu'r nofel. Wel, mae'n ma anateb yna, wel, mae'n wedi fwynhau, dwi'n ddim, dwi'n ddim, dwi'n ddim, ddim yn fwrn, dwi'n wedi fel bod e'n swnio fel fwrn, ond dwi'n allan 51 o, o, o gerddi yn, yn, beth yw e, lle bydd, David Johnson, you made an Edwards a Dylan Foster Evans ar yna. Um, A o fanna wrth gwrs, mewn ffordd, fanna ti'n cael... Ti'n ti bod yn eitha... Mae'n anodd amser ti'n sgwennu ffuglen a, a ffug hunan gofiant. I wyt ti, ti, ti sef bod yn weddol driw i'r, i'r, i Dafydd y Gwylyb, ond hefyd, wrth gwrs, i ti'n gyfford ychwanegu dy, dy fewnbwn di, di hunan hefyd. So, mewn ffordd, y darllen y, y cywyddau a darllen baddoniaeth, oedd e, oedd e'n bwysig mewn ffordd, achos hefyd ti'n ti cael deunydd, fyna mae'r deunydd, mae, mae, ti'n gallu cael deunydd crai wedyn i greu rhyw fath o cyd-destun i'r straeon, i'r straeon fel maen nhw'n mynd yn ei flaen, a mae hwnna'n hoelio fe mewn ffordd yn, yn y byd na hefyd. A'i seicoleg e mewn ffordd hefyd, yn dweud. Felly, i ba raddau wyt ti wedi defnyddio digwyddiadau sydd yn y cywyddau hunain fel rhyw flociau i adeiladu'r stori arnyn nhw? Um,
Wel, wel, wna ti trafod o'n tafad i ddechrau ni yn y stori gyntaf, mae y ffaith bod um, mae marwolaeth Rhys Meigen wedyn, le yn ôl pob sôn o Rhys Meigen wedi tarddio um, Dafydd gydag Englyn yn de, a wedyn nath e ysgrifennu cerdd ychan yn, yn y Watbar. Um, Rhys Meigen, a nath achosi hwnnw i farw, um, mae'n debyg. So mae'n ma, ma, ma, hanes am hynny yn de. A wedyn, so ni'n gallu defnyddio hwnnw, a wedyn a, a nifer o gerddi eraill wedyn

dechreu bwyd i stori mewn ffordd, a wedyn ti'n ti cael y syniad. Mae'n ma help mewn ffordd, yn ffech na bod ati dudalen uh, blaen y dyflan, di, mae'n bod gyda ti deunydd yn, yn, yn hedfan o dy gwmpas, di wedi treol tynnu pethau i mewn yn dweud, ti'n ti treol creu rhywbeth fath o strwythyr wedyn i reini, ti'n Ie, wyt ti wedi sôn fan am, am y bwa bach, gŵr morfydd, un o'r merched uh, uh, pwysica yn, yn ngerddi a bywyd Dafydd ap Gwilym. Hmm. Faint o'r cymeriadau yma wyt ti wedi ddefnyddio? ti ddim yn dipyn go lew swn i ddweud, ynddo, o'r ei go iawn felly. Ie, yeah, wel, o'n i'n se, mewn ffordd, o'n i'n wastad yn fan o, o, o comedi, am sy'n ni'n tyfu fyny, comediau, ti'n bod, ensemble, dwi'n mynd nhw'n galw nhw'n de, pethau fel Dad's Army, a, o'n i'n gwybod, ti'n da ffot mewn, ti'n bod, Heidi Hive, ti'n stwff Jimmy Perry a David Croft, ti'n bod. A wedyn o'n i'n weld, o'n i'n weld cyfle i, i cael bagan barddol, fe fydde ti gyda ti grŵp o bobl yn ymwneud gyda'i gilydd yn y cyd-gest- cyd-destun ynni de. So gyda ti David a'i was, Will ynde. A wedyn mae 'da ti Morfydd a Bwa Bach a hefyd y, y, y beirdd eraill wedyn sy'n sy, sy, sy nhw'n neud e. Fe yw'r beirdd nas uh, canu, um, maen nhw'n nad i, i David ar ôl lefarw wedyn, sef Griffith Brig, Madog Benfras a, a Iolo Goch, bydde wedi bod yn eitha ifanc ar y pryd. a wedyn trio creu cymeriade allan o'r rheini wedyn yn sy ddim wed- m- mewn ffordd ddim wedi seilio ar ar ar eu bywyde nw ond yn yn creu rhyw fath o gymeriade sy'n sy'n mynd i creu rhyw fath o tensiwn rhyngddyn nhw yn y grŵp 'na ynde. A d- a d- oes 'na draddodiad arall achos ma'r bagad 'ma o o o feirdd yy yn ma' nw'n crwydro le i le hefyd dydi a ma' a ma'r s- ma' ma'r syniad o o stori grwydrol ma' hwnna'n hen draddodiad hefyd dydi?

Ond on mae wrth, wrth i ti gael nhw yn teithio le i le, wrth gwrs, mae'n rhoi sgop am bob math o anturiaethau gwahanol hefyd, ydy? O, fyna mae'r pigar esgyd o hefyd, achos mae hwnna'n rhan o'r pigar esgyd, bod wedi mynd, bod ati'r antur wedyn, o fynd i lleoliadau gwahanol mewn ffordd i, i, i, i greu straeon gwahanol, er bod, er bod nifer y straeon wedi ei, wedi lleoli, na fi wedi lleoli yn Aberteifi, achos oedd e'n lle canolog yn Gymru, dim sail adnes yn ddod bod nhw wedi bod yn Aberteifi gyda blaen nhw. Y blaw bod y steddfod gyntaf wedi bod na, ond o'n i'n, a bod dydgu yn dod o, o, o, o dywyn o'r ardal na yn Aberteifi, ynddo. Um, o'n i'n hoelio fyna, ond hefyd, ond mae'n rhoi gyfle i ti wedyn i, i edrych ar y cerddi, achos oedd Dafydd yn amlwg wedi crwydro tipyn i Ogledd Cymru ac um, a'r de, os gwrs, i o'r hael ac yn y blaen. Um, a wedyn trial defnyddio'r deunydd na i, i greu rhywbeth eto. Mae ma fe'n rhoi rhywbeth o momentum, fe ti'n meddwl, o ran y sgwennu, mae ma, ma, ma, ma, ma crwydro yn rhoi rhywbeth o momentum i ti mewn ffordd yn diwedd. A wedyn y, y Dafydd ap Gwilym sy'n sôn eisoes oedd yn uchelwr ac fel yr uchelwyr yn aml yn, yn yr nofelau straeon picaresg, mae o'n ddiniwad yn dydy hefyd, mae o'n... dydy, dydy o ddim yn deall sut mae'r byd yn gweithio. Dwi e ddim, na di, mae wedi cael bywyd eitha, mae'n cymryd, cymryd at fi, wedi cael bywyd eitha um, ffodus mewn ffordd yn dweud, achos mae'n ma, ma, ma gyfnod eitha cythryblus, mae'n cyfnod, ti'n brutal iawn, yn diwedd, ti'n bod. Um, ond mae'n ma, ma, ma, ma, credu bod y cerddi yn adlywyrchu hynny, achos mae ma, ma rhai o'r cerddi yn cerddi cariad a rhamant o ran oes chivalry mewn ffordd yn cael ei dylanwadu gan Barddoniaeth Ffrangeg ar y pryd ac yn y blaen. Ond hefyd mae yna e, elfen o, o, o, o garu natur ac yn y blaen hefyd, yn dweud. So mae ma hwnna'n dod, dod o bardd ei hun yn, yn, yn, yn gyda'i gyda ben yn y cymylau i ryw raddau fi'n credu ynde t'mod bod e'n breuddwydwyr o frid t'mod a mae hwnna'n oedd hwnna'n helpu fi i, gre- i, i fod yn eitha agos ond fi'n credu bod y cymeriad yn y nofel hefyd yn tymed bach yn fwy rhwysfawr na falle bod David ei hun falle t'mod ac mewn cariad gyda syniad ei o o'i dalent anferthol a sa'n gwybod le ges i'r syniad na gyda. Ie, yeah, achos mae talent chydig bach yn bryn yn achos y Dafydd ap Gwilym yma, dydy? Wel, mae fe'n bach yn bryn, oedd e'n meddwl rwy'n falle bod yn cymedru'n gymeriad yn agosach i fi, falle, to, o ran, o ran gallu uh, ysgrifennu stwff fel la. A dde'n weddol rwy'n wedyn, yn dod yn weddol rwy'n o fod yn, uh, yn meddwl bod ti'n tyfu bach yn well na fe ni ti, to. Oedd un, wel am hwnni, traddodiad neu math arall o gomedi ddaru yn haro fi oedd, oedd yn perthyn felly, oedd y math o beth sy'n black adder yn de. Unwaith eto lle mae yna bobl yma sy'n sy ffansio hynny'n yn ofnadwy, ond mae'r gwirionedd reit wahanol. Um, a, a, a peth arall yn, yn rhywbeth fel Black Adder ydy'r chwarae yma rhwng y cyfnod a hefyd pethau modern, pethau da ni'n gwybod amdanyn nhw. Ti'n chwarae lot efo hynna yn dweud? Fi'n credu bod hwnna'n... Ie, achos mae Blackadder yn... Tybed, fi'n cofio y gyfres arall yn yr 80au hefyd o Cheltenham 1, 2, 3 oedd yn debyg iawn, oedd hwnna'n oes y Rufeiniaid. A mae hwnna yn, yn trwp mewn ffordd sy'n gyfarwydd mewn ffordd gyda comedïau um, fel na o, o, o fod yn ddychanol o'r oes sy'n ni'n enn trwy, trwy llyged um, hanesyddol mewn ffordd, yn det, ti'n bod. Um, A mae ma yna ma, ma, ma, ma rhyw fath o debygrwydd, mae yna anghydfod rhwng Prydain ac Ewrop yn y, yn y cyfnod na, oedd yna broblemau gyda um, mewnforio gwlân ac yn y blaen yn y trach na oedd yn oedd yn ddim yn helpu i, i gynorthwy'r blaen yn, yn, yn Brydain ac yn y blaen. So, mae hwnna wedyn, ti'n sôn am masnach a phethau, mae'n fod yn gwyn yn cael fan yn eitha agos i'r sefyllfa gyda Brexit i rhyw radde, ynddo, gyda wastod a'r rhyfel ar y pryd, wrth gwrs, rhwng, rhwng Prydain a, a Ffrainc, um, reit ar ddechrau'r rhyfel canlynau.
Wyt ti hefyd yn cael rhywfaint o hwyl swn i ddeud ef, efo beirdd, yn enwedig cymdeithasau beirdd, Um, ti wedi creu o leia ddwy gymdeithas, crap ydy un, a hwnna di'r enw mwyaf parchus. Ie, ie. Dwi'n ar efo'r ail gymdeithas. Dwi'n iawn i ddeud bod chdi'n nid cymryd y beirdd yn ysgafn, mae'n cymryd uh, agwedd rhai beirdd at nhw hunain yn ysgafn. Um, sy'n ni, na, sy'n ni ddim yn wyna, ti'n bod. Um, Fi'n fi, fi credu, dyna beth yw e, mae dati, mae, mae dati grŵp o bobl, a mae'n ma, ma fath o bod mewn swyddfa nhw, neu gweithio mewn swydd mewn ffordd, yn dweud. Mae fe fwy yn wneud gyda perthynas rhwng pobl mewn ffordd, a'r mae wedi rhai pobl rwysfa, mae, mae, mae wedi rhai pobl sy'n sy eitha cas yn y blaen. Mae ma, ma, ma fwy ymwneud a'r dynamic na yn ytrach na, na sôn am, am, am feidd yn, yn uniongyrchol. Chos dwi ddim, i fod yn onest, dwi ddim yn nabod prin dim t'mod sai'n nabod lot o feirdd i fod yn onest i so fydden i'n fydden i'n annheg i fi fod yn sort of yn ddim yn beirniadu beirdd a barddoniaeth fel ni mewn ffordd t'mod? Ie yeah, meddwl o'n i bod chdi'n ysdi gen ti gen ti ryw lein rhywbeth lle ti'n deud ysdi bod rhaid i bob bardd gael het a mae cystadlu y me yr esgyrn bob bardd go iawn. Wyt ti uh, oes na bach... Ie, yeah, mae hwnna'n... Ond fi'n credu mae hwnna'n mewn ffordd yn bron o bod yn sort of um, ti'n atgyfnerthu'r cliché ti'n ei fyna mewn ffordd yn ytrach na weud rhywbeth greiddiol mewn ffordd. Mae hwnna jyst yn rhywbeth sy'n mynd i peri gwein falle, achos mae pawb yn, yn deall um, beth yw'r clichés am feidd ac yn y blaen i ryw raddau, yn ytrach na bod yn treu wneud rhywbeth greiddiol mewn ffordd. Oedd hwnna jyst yn cheap gag mewn ffordd. So'n byd e le'r cheap gags. sut oeddet ti wedyn yn adeiladu'r stori? Achos wyt ti'n dechrau efo trafferth mewn tafarn, yeah. rhyw fath o fersiwn o be ddigwyddodd yn fanna, yeah. um, er bod na bach bod gen yr, yr tri sais yn y stori, ba, rhyw, arferion bach mwy lliwgar falle yn, yn, yeah. yn dy fersiwn di. Ond wedyn, sut ydych chi'n sut chi yn, yn penderfynu reit sut ydw i'n mynd ar stori yma, lle dwi'n mynd a'i? Mae, achos bod ti'n, ie, ti'n dechrau gyda syniad, wedwn ni, weda gyda, um, mae'n cyfuniad mewn ffordd, so weda bod ati stori fel rhyfel feirdd, bod y, um, oedd e'n dechrau gyda y gerdd le mae Morfydd yn gyhyddo Dafydd ap Gwilym o fod yn, yn llwfr, a bod beirdd yn, yn, yn, yn ddim gymaint o ddynion a, a bobl sy'n rhyfela ac yn y blaen. A hefyd oedd e'n y cyfnod neu ar ei, ar, ar ei, yn ei flodau de, mewn ffordd, yn ystod cyfnod rhyfel cresu 1346. A wedyn, so mae dati, na beth sydd dati, mae, mae dati ddoi syniad fyna yn, yn, yn dod at ei gilydd i, i greu, ti'n bod, synthesis, antithesis, ti'n bod, ti'n bod, thesis, antithesis, synthesis, mewn ffordd. Mae dati ddoi syniad fyna, a wedyn mae'n creu rhywbeth arall. A ti'n dechrau meddwl wedyn, beth sydd wedi digwydd, sef e wedi mynd i gorfod mynd i ymladd yn Ffrainc a bod yn rhan o, o rhyfel Cressy. A wedyn, ti'n dechrau, mae fe'n dechrau adeiladu o fyna wedyn. A ti yn meddwl am prif blot, yn wedi yn rhai o straeon, mae achos bod ati wech prif gymeriad neu saith prif gymeriad, ti'n gwybod meddwl wedyn hefyd a beth ti'n mynd i wneud gyda cymeriadau eraill a ti'n trio creu rhywbeth o is blot iddyn nhw. neu fwy neu un sblot, a wedyn gobeithio bod rheina'n plethu erbyn diwedd y stori um, uh, i, i creu rhyw fath o ddiweddglo. So mae ma fe'n eitha um, traddodiadol, mae ffordd, ma, ma ffordd, ma, ma ffordd i'n sgwennu yn eitha traddodiadol o ran, mewn ffordd mae'n y bod fel rhywbeth o ysgrifennu traddodiadol yn, yn y dull um, comedi sefyllfa sydd wedi dod tywod, um, yn Brydain ac America dros y 80 mlynedd dros neu beth bynnag, tywod. Yn dod o Bilco neu rhywbeth, tywod, achos o'n i'n big fan, tywod, y Bilco, oedd Reina wastod, da, da, da, da, da, a wedyn dod at ei gilydd, oedd Reina'n bert iawn o'n i'n meddwl. Mae'n ma, ma, ma brydferthwch yn, yn strwythyr, so neb lot yn sôn am strwythyr yn, yn sgrifennu yn aml iawn, tywod. wyt ti wedi sôn am Bilco a na ti gymeriad arall oedd yn meddwl bod o dipyn fwy o foi nag oedd ac oedd gen o fynta y, y, y boes efo fo oedd lot callach yn y diwedd yn doedd? On, on, on, achos oedd e'n breuddwydwr ac oedd e'n treol i orau i, i, i, well, i, i wneud arian, so na beth oedd yn gyrru fe oedd e'n wneud arian yn de, so na beth sy'n gyrru Dafydd Ap Gwilym yw ennill um, calon morfydd. Dyma bod ati da, bod prif gymeriad bod da fe rhywbeth, mae fe, mae wir angen yn de. A wedyn ti'n gobeithio bod y comin yn dod, shwt wyt ti'n rhwystro hynny mewn ffordd dros, dros tro ar ôl tro, gobeithio bod newid eto bach bob tro, ddim bod yn syrffedu darllenydd mewn ffordd, gobeithio, eto. A mae gen ti'r frwydr arall wedyn hefyd yn does rhwng y beirdd go iawn, y beirdd pwysig, y cynganeddwyr, a rhai sydd ddim ond yn gallu odli. Na fe, ie. Yeah. Ie, yeah, wel oedd hwnna'n dod o, o, o, dath hwnna mewn ffordd o... Wel, achos, wel, mewn ffordd, mae hwnna'n dod o'r un rhywun sy'n canu'n rhydd a'r un sy'n canu caeth yna, ti'n so mae hwnna'n y ddeoliaeth na rhwng, rhwng um, beirdd y gader a beirdd y goron, a, a wedyn treol ysgrifennu rhywbeth le bydde ti'n cyfuno rhywun mewn ffordd, mewn, mewn ffordd gomic, ie. Yeah. ac wrth gwrs mi, mi oedd o'n wir yn y cyfnod yn doedd mi oedd gen ti'r beirdd mae y cynghaneddwyr roedd fod wedi mynd trwy flynyddoedd o fforddiant a wedyn y boes ma oedd jyst mynd o gwmpas yn, uh, yn rhigymu. Rhigymu hefyd, a hefyd y grŵp, o'n i wedi creu'r grŵp na Rod Lodwyr, yde, ond rhywbeth arall, mae yn ysgrifennu, os oedd yn ysgrifennu un nesau yw, yw y dedgeiniaid wedyn, yde, y rheina oedd yn, o'n bron o bod fel jukebox ar, ar, ar goesau mewn ffordd, achos o'n nhw dim ond yn yn, yn adrodd cerddi y beirdd, yn e, wedyn, so, fel covers, well, covers band yn nhw mewn ffordd, yn e, ti'n so, so mae ma, ma rhywbeth i, i weithio ar hwnna hefyd, felly, ti'n bod. A mae hwnna yn wir, ie. Yeah.
Dwi am rhoi stop ar siarad am, am y gyfrol yma, am, just, am, just am funud, i fynd yn ôl i, i sut dechreuais di sgwennu ac yn y blaen, achos cemeg oedd dy bwnc di yn, yn, yn y coleg, ynddo? Felly pam bod cemegydd yn, yn troi'n llenor?
Jyst diddordeb mewn, mewn llenyddiaeth ynde, tywed, jyst o'n i'n darllen lot, ynde, tywed, a ti'n gwneud penderfyniadau am sut ti'n yn dy arddegau, a wedyn, um, sy'n penderfynu neu gwyddoniaeth lefel A ac yn y blaen, a mynd mlaen a fe fyna, ond o'n i wastad mewn cariad gyda llenyddiaeth a darllen lot, ynde, tywed, a wedyn ti'n dod, a ti'n penderfynu hon ar ein, tywed, like go o'n i yn hunan yn dweud, dwi'n siŵr bod ti rhywbeth tebyg, I suppose, ynde? Mae pawb yn mynd ati i treol sgwennu, a wedyn yn bwrw ati a, a treol, ti'n dal, dal yn neud, treol gwella dy grefft a, a pob tro ti'n neud rhywbeth mewn ffordd, ti'n bod. Ond on, on, on i ddim yn weld, ti'n bod, on i ddim yn weld, ti'n bod, trwy cyntio CP Snow yn, yn fel yna'r un, ti'n bod, achos mae dati gwyddonwyr fel Curt Vonnegut oedd e'n biochemist, yn ei, oedd e'n sgwennu'n wych yn e, ti'n bod. A falle bod e'n rhoi rhyw fath o... Yr unig beth na i weid, falle bod e'n falle bod e'n rhoi rhyw fath o help i fi o ran strwythyr falle. O ran y disgyblaeth na o, um, o, o weld patrymau falle yn, uh, yn, yn creu stori a creu strwythyr y stori falle. Oedd hwnna'n hwnna help. Yn y ddiddordeb yn neud hynna o, o, o datrys problemau mewn ffordd hefyd. Amser, na beth yw creu'r stori, wastad problemau yn dod i siwt fi'n mynd i wneud hwn i weithio mewn ffordd. So, mae hwnna wastad wedi bod yn rhan o'n uh, y diddordeb i mewn ffordd. E. Felly mae gwyddoniaeth yn help o ran y math yna beth? O, fi'n siŵr i fod e. Fi'n siŵr bod y, fi siŵr bod y disgybliaeth mewn yn, yn wedi bod yn bod yn help. Tewa, dwi ddim yn byddodi, dwi'n dwi ffili raffu, ond on fi'n gwybod bod mathemategwyr, tywod, James Nicholas yn credu, tywod, a pobl fel ni, bod nhw, bod nhw'n falle bod nhw'n helpu ddyn nhw, tywod, cynganeddu er enghraifft, tywod.
Wedyn es di i newyddiadurau, ond ai, ai oherwydd y sgwennu, y cariad at sgwennu es di y newyddiadurwr? Ie, yeah, fi'n credu, mae'n mwy, yeah, mwy na thebyg, ie, yeah, a diddordeb, a diddordeb mewn pobl, a diddordeb ddim yn gwleidyddiaeth, a siwt oedd cymdeithas yn gweithio mewn ffordd ar y lefel, o'n i'n gweithio Cymru News mewn ffordd am blynydde, a wedyn oedd, oedd gen i ddiddordeb yn, wel, yn, yn, ie, yn beth oedd yn digwydd ar mobl, really, yn de, ti'n bod, o fyna oedd e'n, a siwt oedd y systemau a, yn gweithio mewn ffordd, yn gymdeithas, ti'n bod.
A mae amryw o dystraeon dyn nofele di wedi ymwneud ag ardal Aberystwyth lle, lle oeddet ti'n gweithio i'r Cymru News lle, yr ardal lle ti'n byw rwan. Um, ydyn nhw, ydy, ydy hwnna'n ysbrydoliaeth neu er, y, y bobl sy'n waith eto wedi dydanio di fanna? Ie, yeah, falle Ceredigion fwy nag Aberystwyth, ti'n bod. Er bod fi wedi byw yn Aberystwyth am blynydde, o'n i'n hannu o, o Lanarth, ti'n bod, yn, yn, yn, yn, y sir. A mae yna fel lefel yr Eumenides, ond ti'n wedi sydd wedi lleoli yn, yng Nghenewydd, er, er enghraifft, tywed, a llyfrau eraill. Um, fi'n credu bod hwnna wedi bod yn, wrth nabod yr adran na, oedd hwnna'n helpu sgwennu'r nofel na yn bendant, ynddo, tywed. Um, achos mae nifer o nofelau, maen nhw yn, well, tywed, thrillers neu beth ban, neu capers, dyn nhw ddim yn ddibynnol, dwi ddim yn, tywed, ysgrifennu realaidd ofnadw o ran adlywyrchu beth sy'n digwydd yn gymdeithas. Fi'n trial, fi'n trial neud e tyfu bach yn fwy Um, ddim achos bod yn ysgam, ond, ond dwi e ddim yn anitho mewn ffordd. So, ti'n trio bod yn ehangu at y bach fwy na hynny mewn ffordd. Ond, so, ond wrth gwrs, mae o le ti'n dod yn, yn, yn anatod wedyn yn, yn, yn mynd i yn ddylanwadu ar y ffordd ti'n sgwennu a, a, a dy fywyd i mewn ffordd, yn dweud, ti'n bod. Sy'n byd arall da ti mewn ffordd i rywun oedd, e? A,
os dwi'n cofio, am, am bel droed oedd dy, dy nofel gyntaf di, neu bel droed y cefndir dy nofel gyntaf di, ie, yeah, a wedyn... Wel, ddim rili, really, na, oedd e fwy fel, tywed, tywed, o fath o roman y clef, oedd e wedi bobl ifanc yn, yn, yn, yn, yn potion o gwmpas Aberystwyth yn, yn, yn, yn 90au oedd hwnnw, yn de, tywed. Ond oedd pêl droed yn bendant yn rhan o um, Alel y Golwan, de. Mm.
Ond o, o, o, o, unwaith eto ti'n sôn fan am, am garfan o bobl yn dwyt, um, criw yn cydweithio, criw yn, yn ymwneud â'i gilydd. Yn amlwg mae hynna'n yn, yn ddiddorol i chdi. O di, yn cael ei bod e, o, ran, o, o ran y cyd-destun, um, um, o ran gymdeithas, ti'n bod, y bobl, ti'n bod, os, os, os, os mae dati unrhyw ddaliadau gwleidyddol, fi'n credu bod ti yn, mae hwnna'n dod trwyddo i falle bod, bod y ffaith bod, bod pobl yn gryfach os maen nhw'n gweithio gyda'i gilydd yn ytrach na ar wahân neu fel unigolion yn rhan o beth oedd yn Mrs Thatcher yn dweud, bod yn oes ysting y society ac yn y blaen, ti'n bod. A hyd yn oed, os mae'r ma, os ma grŵp na o bobl fel yr amenities yn, yn dwy'n o tai haf, ti'n bod. Mae dal yn grŵp o bobl yn dynamic sy'n trio gweithio gyda'i gilydd i gyrraedd rhyw nod ynde t'mod be'n hei ho a pobl oedd oedd oedd yn ddi-waith ac yn job club ac yn y blaen so ma' hwnna'n yy yn yn yn yn elfen o hynny ynde t'mod. Sôn am wleidyddiaeth, oes 'na resymau gwleidyddol pam dy fod ti wel ti ti 'di sgwennu am am Glyndŵr neu am gyfnod Glyndŵr cyn hyn sy'n sgwennu rwan am am Dafydd ap Gwilym a'r canol oesoedd yng Nghymru. Oes 'na rwbeth tu cefn hynna bod bod chdi isio sgwennu am y cyfnodau yma? Ie, yeah, wel yn ddiweddar, ti'n bod, o'n i'n gwrando ar darllen erthyglau gyda Dr Elin Jones ac yn y blaen, ti'n bod, a mae tyfu fath o gasglu yn, yn, yn, yn, yn, ynglyn ag annibyniaeth i Gymru. Yn, yn, yn beth oedd hi i weid ynglyn â y diffyg um, darpariaeth o ran hanes Cymru yn ysgolion ac yn y blaen. Oedd hwnna'n bendant yn, yn y menu am sy'n sgwynnes i arwyr. A wedyn oedd ysgrifennu hon, rydyn. Fi'n credu bod e'n bwysig i, i um, Wel, mae'n bwysig i fi de, i, i ymddiddori yn, yn hanes rhywun fel David Ab Gwilym, fel bod e'n falle, ti'n os bod rhywun yn darllen y llyfr, mae fe'n sy'n ni, sy'n ni just ddim yn ystydio hwnnw falle, ti'n gwybod, y nofel yn, yn gyfan gwbl sy'n ti moyn ystydio ar y gwybod gwybod. Ond mae fe'n agoriad drws i, i rwy'n falle sy'n sy'n falle yn omni. Achos o'n i'n bryder, ti'n bryderus o ran bryddoniaeth, achos mae'n gallu fod yn eitha anodd ac yn y blaen, ti'n gwybod, uh, classes. Ond, um, roi bod yn gyfle i rwy'n i, i, i mewn i'r byd na mewn ffordd hwylus ac yn ysgafn a i fwynhau y profiad na, ond o, o, o, just agor, mewn ffordd, just agor y drws fel, fel, maen nhw'n gallu wedyn mynd mellach falle a cymryd fwy o ddiddordeb yn ei waith. So, er bod e'n, falle bod e'n ddychanol, ti'n bach am David y Gwynedd, mae lot o barch dyfu at y bardd a, a mae ma, ma, ma, ma llyfr wedi cael ei greu o, o, o, o gariad mewn ffordd, ti'n bod. A, a mae'r darlun wyt ti'n rhoi o, o Gymru'r canol oesoedd, mae fwy o ddarlun uh, hanes dychynllid, yr horrible histories dydy, na'r na llyfrau da ni'n gael yn yr ysgol. O, oh, bendant, achos mae fe'n ma fe ma, ma fe Mae hwnna'n tymor bach yn agosach at y gwir, ond ni'n darllen llyfr, mae'n ma, ma, ma gyfres o lyfrau gan Jonathan Simpson i'r Rhyfel Can Mynydd, ynddo. A wedyn, trwy darllen rheina wedyn, um, ti yn cael blas o y fath o fywyd oedd pobl yn goffa byw yn, yn y cyfnod na, oedd e'n, oedd e'n anodd iawn yn det, ti'n A hefyd, ti'n cael y syniad hefyd, yn cael ei llyfr gan, um, o, nath golygu gan Helen Fulton, Urban Culture in Medieval Wales, dath mas o dod i'n mynd yn ôl. A mae hwnna hefyd yn dda. So fwy amchwil, fwy ti'n darllen am y cyfnod, a fwy mae ddim bwydo mewn... Sym na ti defnyddio popeth, a sym na ti'n... mewn ffordd, na, mae lot o sgwennu yw beth ti'n gadael allan yn gymaint a beth ti'n rhoi mewn mewn ffordd, ynddo? Ond, ond dwi'n bod, bod, bod da ti y deunydd na tu ôl i ti, o leia ti'n ti gallu ysgrifennu gyda rhyw fath o hyder i adlywyrchu beth i ti se weid, a, a gobeithio bod rhyw fath o wirionedd iddo fe. Sa'n weid bod e'n wir, ond bod e'n rhyw fath o wirionedd, na ti wedi trial cael y ffordd. Ond fyswn i'n iawn i ddweud, does, does dim rhaid i ti fod yn arbenigwr ar hanes a does dim rhaid i hyd yn oed fod wedi darllen Cywyddau Dafydd a Gwilym i fwynhau yr stori a'r hwyl yn y, yn y gyfrol yma. Wel, na beth ti'n trio wneud yn dweud, na beth ti'n trio wneud, dwi'n trial... Dim cuddio fe, ond dwi'n trial... Dim bod ti'n... Dim bod ti'n or-wneud i mewn ffordd, fel bod ti'n... Yn ystod... Bod ti'n... Fel fel bod pobl yn gallu mwynhau e ar lefelau gwahanol, so, tywod, os ti'n mwynhau'r barddoniaeth, a ti'n gwybod, o, mae hwnna, o, tywod, bod ti ddim yn siarad bod yn rhy glyfar, tywod, um, ond bod ti yn, bod pobl yn gallu dilyn stori sy'n stori a stori a stori sy'n o gyntaf pob tro, tywod, a'r cymeriadau, a wedyn, os mae, os mae hynny, os mae yna wybodaeth neu y barddoniaeth yn, yna hefyd i, i, i roi rhywbeth o flas i'r peth, mae hwnna'n help yn credu, tywod. Yr argraff o'n i'n gael wrth ddarllen oedd bod chdi dy hun wedi mwynhau sgwennu hon yn fyd. Mae'n rhaid i fod yn wyliadwrus os ti'n mwynhau sgwennu ddi gormod, falle bod yna berig mewn ffordd, yn dweud. Ti'n achos ti'n gwybod, do, nes i, nes i mwynhau sgwennu ddi, do, ond mae'n rhaid i fod yn wyliadwrus o, o, o, o mwynhau dyn yn ormod, a, a syrthio mewn cariad gyda sgwennu dyn yn y ffordd, mae'n rhaid i treol fod yn tyfu bach o ddisgyblaeth i tynnu nôl am bell waith, a dwi ddim yn siŵr bob tro bod ti'n gallu gwneud hynny, ond yna fe,

Wel, diolch yn fawr. Yr unig beth uda i, mi nes i chwerthin lot a mi ddiffeia i neb i ddarllen i heb chwerthin lot. Ceiliog Dandi ydy'r nofel gen Daniel Davies, mae'n cael ei chyhoeddi gen Gwas Car y Gwalch wrth gwrs, a mae'n costio, wel, dim ond wythpynt. Dwi'n os yda fe Gwilym yn edrych ar dal fel wythpynt, so Gwilym fel fath beth bod yma rhaid. Daniel Davies, diolch yn fawr iawn, a mi drwch yn i'n nofel nesaf.